جو جیڑھی گالھ اچ تیں میڈا ناں چاتے جیڑھی گالھ اچ تیں میڈا ناں چاتے تھی سگے تاں اوہا دوبارہ کر جیڑھی گالھ اچ تیں میڈا ناں چاتے تھی سگے تاں اوہا دوبارہ کر میں ہاں کھان اچ میں بڑھ بھی سکدا ہاں تو کنارے تے ہیں کنارہ کر

دل دھڑکداں پے جھنگ توں منہ کر تے تونے علم اچ ہے حال رانجھیں دا چھڑ جے پووے تاں وقت نئیں ڈیہدی مونجھ مونجھ ہے جمال رانجھیں دا
بہت مہربانی سائیں اور ہنے ہک شخص گزریا ہے میرے پلکیں قدم رکھ تے میں ول پلکاں وچھیندا ہاں اوکوں آکھو ولا گزرے ہنڑیں ہک شخص گزریا ہے جڈیں پلکیں قدم رکھ تے میں ول پلکاں وچھیندا ہاں اوکوں آکھو ولا گزرے اور جیندی اکھ وچ شرم ہووے تے دل دے وچ حیا یاسر میڈے ویڑھے چوں او بندہ اجازت ہے سدا گزرے۔ اور ہک نہ ہک ڈینہہ مکݨاں پوسی تیݙی ڳول دے پندھ کوں ساکوں رول تے بھانویں یاسر تیکوں ڳول تے مکسی اور ݙیہدوں کون رکیندے ساکوں جھمر مارݨ کولوں ملا کوں وی آکھ ݙتیسے کشتی ڈول تے مکسی۔ ہک نہ ہک ݙینہہ مکݨا پوسی تیݙی ڳول دے پندھ کوں ساکوں روز تے بھانویں یاسر تیکوں ڳول تے مکسی اور ݙیہدوں کون رکیندے ساکوں جھمر مارݨ کولوں ملاں کوں وی آکھ ݙتیسے کشتی دو تے مکسی اور تیݙے وس وچ وہم وی نہ ہا تیں توں نکھڑ کے ہک ݙینہہ تیݙے وس وچ وہم انہاں ہاتھیں توں نکھڑ کے ہک ݙینہہ تیݙے ہجر دے ویڑھے دے وچ وانگ تنور دے ٻلسوں اور اساں یاسر پیر تے ٹنگیا مل مل دا ہیں کپڑا تیں ݙو واپس ول وی آئے تاں ثابت کہݨا ولوں۔ تیݙے وس وچ وہم انہاں ہاتھیں توں نکھڑ کے ہک ݙینہہ تیݙے ہجر دے ویڑھے دے وچ وانگ تنور دے ٻلسوں۔ اور اساں یاسر گیٹ تے ٹنگیا مل مل دا ہیں کپڑا تیڈو واپس ول وی اے تاں ثابت کینا ولسوں اور کون جیندے بنا محبت دے اوندی ہمت ہے جیڑھا جی سگدے کون جیندے بنا محبت دے۔ اوندی ہمت ہے جیڑھا جی سگدے توں اوندے ہتھیں دی میل ہنج اچھا یعنی محبوب میلا وی تھی سگدے ہے غزل دے چند اشعار جو اساں تاں پل پل زوال ساں ول اساں تاں ہر شے دی ہار وی سنے اساں نہ ہوندے تاں لوڑھ نہ ہئی اساں جے ہیں تاں بیکار وی سنے اساں تاں پل پل زوال ساں ول اساں تاں ہر شے دی ہار وی سنے اساں نہ ہوندے تاں لوڑھ نہ ہئی اساں جے ہیں تاں بیکار وچ ہیں اور تساکوں ڳولݨ دی سوچ سٹ دے سوائے ہنجھواں دے کجھ نہ ملسی اساں تاں امدی خزاں دی رت وچ اساں تاں گزری بہار وچ ہیں اور اساں جے آکھوں تاں کیویں آکھوں اساݙے لفظاں کوں میار ݙیوو۔ اساں نہ چونجاں دی گنتری وچ اساں نہ چوں دے شمار وچ ہیں اساڈے حصے دی خیر ہئی جو خبر نی کینکوں نصیب تھئی اے اساں تاں کل وی قطار دے وچ اساں تاں اج وی قطار دے وچ اساڈے حصے دی خیر ہئی جو خبر نی کینکوں نصیب تھئی اے اساں تاں کل وی قطار دے وچ اساں تاں اج وی قطار وچ ہیں۔ اور جے مل پئیساں ول تاں رج تے مل گھن بھلا مقدراں تے میل تھیسی تیڈا وی ہک جاہ ٹکانڑاں کینی اساں وی پکھیاں دی جھاگ وچ سئیں جے مل پئیساں ول تاں رج تے مل گھن بھلا مقدراں تے میل تھیسی تیڈا وی ہک جاہ ٹکانڑاں کینی اساں وی پکھیاں دی جھاگ وچ سئیں۔ اور توں اپݨے پرکھݨ توں خیس چا ڳئیں توں اپݨے سمجھݨ توں مار کھا ڳئیں تیں ساکوں غیراں دا ویر سمجھے اساں تاں یاریں دے پیار وچ ہیں توں اپݨے پرکھݨ توں خیس چا ڳئیں توں اپݨے سمجھݨ توں مار کھا ڳئیں تیں ساکوں غیراں دا ویر سمجھے اساں تاں یاریں دے پیار وچ ہیں۔